Like page no ahyɛ na fa wo comment no to hɔ ma bere pa mu no ɛno nso mɛbɔ akyire na makenkan. Whatsapp number nnɛ anwummere de di dwuma nie, zero five seven, seven seven seven, one zero seven three, zero five seven, seven seven seven, one zero seven three. Wode fa so a, ɛno nso mɛgye peneɛ na mabɔ akyire akenkan de ama wo. Na mmom adwumakuo biara daworo ma ɛna nnɛ anwummere magye nkonnwa a Medeka sei rebɛso mo nasepiesie ne nkɔma Anointed Engineering Services. Wɔn ne adwumakuo baako pɛ a ɛba ne generators aba papaa deɛ a wɔn di ho dwuma. Wɔn kyerɛ sɛ sɛ ɛyɛ five kVA ɛkɔpem three thousand kVA no wobɛtumi anya generator no apa papaa na wo fie mu anaasɛ mpo wo nnwuma mu a wohia anyinam kanea da biara da. Dumsor Dumsor ntiri mo hunu sɛ obi wɔ hɔ na wɔpo a adwuma a wɔkɔ fie wɔredwene ho ɛnoɔma mmienu na wɔredwene ho wɔredwene traffic asan akɔ dwene Dumsor ho Wɔbɛduru fie na dum sɔn anwen ne saa sɛbankye amen ne nyinaa no, ɛhyew paa ne ahohuru na ɛbɛde wo. Ɛno nti na Anointed Engineering Service mpanyifoɔ kyerɛ sɛ bɔ mmɔden na tu anammɔn brɛe na wobɛ a generators no, sɛ ɛyɛ akɛseɛ, nketewa, adantamu, wɔpɛ bi de ama wo. Ne sɛ mpo na ɛyɛ one bedroom mpo a, wobɛtumi anya generator wobɛtumi de asi hɔnom na afei wo nso wotumi de apower wo ayi, w'anyinam nkanea no, ɛma wo nso woatumi anya nkanea de adi wo dwuma. Nanso no woyɛ obi a Wo deɛ generators no wo mpɛ na mmom wopɛ solar a wɔn yɛ solar installation ɛno nso nso bɛtumi aboa paa. Awia kataban yi a ɛrebɔ yi ne nyinaa no wɔn twe anyinam nkanea no afiri awia no mu na wɔn de aba wo fie hɔ nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛtumi anya anyinam nkanea na dumsɔ dumsɔ no ɛso watumi atwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a light bill wo wo nso ntumi ntua biom oo. Anointed Engineering Services mpanyifoɔ bere pa mu nom wɔn telephone numbers bɛto dwa na wɔakyiri akwan so watumi atu anamɔ akɔ akɔpɛ generators a wɔapapa no bi nso atumi atɔ. Na wo wia bɔ mmɔden na fa w'ani kyerɛ mu wɔ Solag Natural Clinic. Baabi baako pɛ na ɛba ne kidney yadeɛ, liver yadeɛ, ɔbaa sɛbi aburo, mfikyikɔ mu ayɛ den de ama ɔbarima a sɛbi ɔɔdɔ bene ada. Bɔ mmɔden na fa wo nkɔmmɔdie kɔdan Solag Natural Clinic na fa wɔn ntu asɛm ma wo. Wo yɛ ade sɛ wo nyɛ ade, bɔ mmɔden, wo tu anamɔ, wo duru hɔnom pɛ a dɔketafoɔ mpanyinfoɔ ayɛ krado sɛ wɔbɛso wo makuru mu. Na afei yadeɛ no sɛdeɛ ɛteɛ biara no wɔma mo aduru a wobɛtumi anom na wo nso woatumi anya apɔwmuden mapa. Pin ne yadeɛ deɛ woduru ayi Solac natural clinic a wɔte ne tɛ de ama wo. Asante mantam ne Nkran pumpunu mantam na wɔwɔ na mmom mede wɔn telephone numbers no bɛto dwa bere a kahyee ɛrekɔ n'anim. Ɛneɛ ɛtɔ nti na 74 immune booster wei yɛ aduro nwaso a ɛba adwam ase tea 74 wɔ obiara nom bi sɛ woyɛ adeɛ sɛ wonyɛ adeɛ woyɛ a bɛyɛ ne sɛ bɔ mmɔden na wura chemical shop ɛna afei pharmacy shop ahodoɔ nyinaa na kyerɛ wɔn sɛ wopɛ tɔn tea na 74 tea 74 ɛneɛ woduru hɔnom a Wɔagye wo akuru mu na T seventy four no wo so atumi anya bi anom na wowie a, ɛbɛ boost wo immune system no. Ɛma wo immune system no nso atumi abɔ adwuma na yadewa nketenkete a ɛda bi ada no ɛka wo to hɔ no, ɛno nso atumi asiesie wo nipadua no ɛma saa yadeɛ no nyinaa tumi atu afiri wo nipadua mu. Wowie a, fa w'ani kyerɛ mu nso wɔ NASC Herbal Hospital. NASC foɔ kyerɛ sɛ, Saa berɛ yi deɛ ama me ne wo ansrɛ nyinaa yadeɛ. Wɔ obi bɛnya wo ne mfiri yadeɛ, ntrama yadeɛ nyi wo nipadua mmɔso. Aberɛ a NASC foɔ kyerɛ sɛ wɔn wɔ hɔnom a, Wɔbɛtumi atu asɛdeɛ mu. Obi wɔ hɔ nom a sciatica, yɛse sciatica no ɛtumi nso wɔ akyi hɔ nom, ahaa, wo nantu hɔ nom na ayɛ titiritiri asa ananse no akye woɔ, wo duru Nask Herbal Hospital nko ara deɛ wɔn ayɛ ama wo na wo nso apɔmuden no woatumi anya bi na wo nso wo ne wo yere ne wo mma akɔ so ara adi dɛ. Adwumakuo Adaroma na nnɛ anwummerɛ magye nkonnwa a mede kaseɛ yi rebɛso na nsɛm ahodoɔ bɛdi kaseɛ mu asɛmfire bi a wobɛte nie. NPP Abayɛkuo no akannifoɔ no du Ɛnna ɛnkoro mpo na wɔkɔto aba kɔ akɔyi obiara a ɔbɛtumi atu frankaa de ama amanyɔkuo no, na ɛno na nnɛ yi wɔama frɛ mpanimfoɔ nom no nyinaa sɛ mommra na momfa mo nsa mmɛhyɛ nteaseɛ apɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asomdwoeɛ mapa no bɛtumi akɔ so berɛ a mokɔto aba, moto aba awie ɛnna afei nso no abatoɔ no akyi koraa no ɛno nsunsuansoɔ no bɛba a mobɛtumi agye ato mu. Na nnipa num no a wɔkɔeɛ no, wɔbiara kɔeɛ, na wɔn mfonini wɔ ha, sɛdeɛ obiara anim teɛ, ebi anwene ne se, obi bo afu wɔ ne tirim, obi nso deɛ wɔseresere n'anim nanso wɔahunu ne tirim. Ne nyinaa no, mede nkɔmmɔdie na abɛso mo nkaseɛ mu. Na ɛno na Mampanin John Dramani Mahama kyerɛ sɛ, Hɛ! Yɛyi ɔsoro amanyɔkuo no firi hɔnom a, wɔbia nyɛ obiara, wɔbia nyɛ obiara, amanyɔkuo no na bɛma amanfoɔ bi agye din. Wɔse momfa mo wei nto hɔnom na momfa nidie ne obuo mmɔ wɔ so no nkokuku amanyɔkuo so, ansa amanyɔkuo no ɛso korɔn bae trɛ kyɛn obiara. Yɛde mo nkɔmmɔdie bɛso mo nkaseɛ mu. Na Polosifoɔ nso banbɔ nsɛm te sɛn saa berɛ yi? Wɔma yɛ krado sɛ NPP amanyɔ kuo no na ka wɔkɔto aba wɔ mu mfe mpenu ne aduonu nsia yi ara de January bosome da ɛtɔso aduasa baako. Ahoboa bɛn na apolisifoɔ nso ayɛ? Mede mo nkɔmɔdie bɛsom kaseɛ mu. Na yɛbɛkɔ nsɛm foforɔ mu deɛ a, saa berɛ deɛ Agyei Kwadwo Sraha adehye a wɔn wɔ hɔnom wɔ Tema West Mansini no mu kyerɛ sɛ ɛneɛ wɔn bo afu pa ara, adɛn yɛ yɛahyɛ aseɛ rebubu ndan bi na dan no yɛahyɛ aseɛ bubuo no wɔn bɔne ne sɛn nti a yɛahyɛ aseɛ abubu saa dan wei? Agya Kojo Srahafoɔ kyerɛɛ sɛ wɔn ne wɔn ti kokum wɔn nteaseɛ ne wɔn adi nkɔmmɔ wɔ kaseɛ mu. Ɛnnɛ yɛ adriverfoɔ mako mako nsia na yɛakye wɔn wɔ adan a yɛse wɔn ne wɔn gyina bus stop wɔn loodu ɛna hwan hwan straight hwan hwan straight na wɔgye asɛntuadeɛ no ho kwan sɛ wɔbɛgyeɛ no. Yɛakye nnipa nsia yi a saa berɛ GPRT mpanyinfoɔ de kɔkɔbɔ de ato dwa a wɔkyerɛ sɛ obi biara no a wobɛyɛ trɔt trɔt wo loodu no short short na wobɛgye asɛntuadeɛ a ɛnni kwan sɛ wogyeɛ no, mmara no ɛne wo bɛdi ketee. Mede mo nkɔmmɔdie bɛsom ka sɛ, Mo nsɛm wei ne afoforɔ pii yɛ a nnɛ anwummerɛ di kan de tie, na dɔnhwere baako ntam mo agye pene a ɛde bɛsom sɛ nnwuma no nsa ka nkasɛɛ bɔ asase pa. 107.3 Wote yɛn nka wɔ Nkranbopuri mantam ha na mote a Cantonment, Djowlate Stutu ɛna asase pa yɛbutu a yɛto apete mantam de nsɛe no nyinaa mu na asase 100.3 ɛwɔ mfimfini mantam mu asase 98.5 ɛwɔ Asante mantam mu Asase, 99.7 wɔ Atifi no Mantam mu Tamale, Mining City Radio, 89.5 wɔ Tarkwa ne ne nkwaado afei Manso Egye apiti mu, afei Community na Radio Stations ahodoɔ bebree ne Community Information Centres ahodoɔ nso agye ato mu akaseɛ yi wɔn pete Mantam di nsɛnni nyinam ne Facebook no da mu wɔ hɔnom a ɛyɛ Asase Pa 107.3 bɔ mmɔden ase bɛtumi alike page no na de wo comment de ato hɔ de ama me mɛgye peneɛ na mabɔ akyire na makenkan no nso Ɛde ama wo. Kenkanfoɔ nwummerɛ a magye pira mɛsom yɛ me by day worker. Ogidi Ganjo, Akokoraba, Nyarkoa Brɔnema, yɛntwa yɛn ho yɛ ba a, kaseɛ no nkyerɛmu na ɛtoa so. One oh seven point three. Asasepɔ no no.

Abusua yi mmɔ nwura mu ɛ na mefa nsɛm no nkyerɛmu mpo. Wote saa nne wei di a, na ɛno de asase pa abatoɔ fapem na yɛahyɛ aseɛ yɛabɔ awura mu. Ɛgyee bow, ɛgyee bow, ɛnkyɛ biara aka nnafua no nkorɔ, nine days pɛ, na wɔso no kokuroko ama Nyweko mekyɛ the New Patriotic Party. Wɔkɔgye santere tenteenten ɛne delegate no a wɔkɔto aba no bɛyɛ mpem mmienu, ɛɛ mpem ɔha mmienu ne aduokron, yɛ a saa bere wɔn nyinaa gye pene a wɔkɔto aba ɛda Bɛmene da, yɛ a January bosomi a ɛtɔ so aduasa baako. Na ɛno na nnɛ yi MP pamanyɔkuo ne Presidential Election Committee abɛgyekuo a yɛte a wɔhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ abatoɔ no nsunsuansoɔ ne abatoɔ no sɛnkaeɛ no nyinaa no wɔbɛtumi agye no akuru mu na wɔatumi ahwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pɛrepɛreyɔ bɛtumi aba abatoɔ no mu no. Wɔbɔ dwadataa wɔ Nkrampopini mantam hanom a abɛgyekuo no dwumadie bi hyɛɛ so na dwumadie no nyinaa kɔfa bae a akɔyɛ sɛ amanfoɔ bi wɔ hɔnom a wɔkɔto aba sɛi a wɔde ntansa na da biara da no wei atim, wei aka me, Wei ayɛ me sei, wei anka yie, wɔawia me, wɔayɛ ne adeɛ no nyinaa. Yɛ na ɛduru saa berɛ no wɔbɛhunu sɛ amanyɔkuo no na ɛne amanfoɔ abu afu. Ɛmu bi wɔ hɔnom nso a na wɔn adwalae. Wɔse saa deɛ no wɔmpɛ sɛ ɛba saa nti na saa berɛ yi wɔato nsa de afrɛ NPP amanyɔkuo no mpanimfoɔ nnum a wɔn agye peneɛ sɛ wɔbɛtumi atu frankaa de ama amanyɔkuo no na afei yɛyi mu baako. Na ɛnneɛ Presidential Election Committee no to nsa frɛ wɔn nyinaa a wɔkyerɛ sɛ mommra yi na yɛne National Peace Council mpanimfoɔ ne apolisifoɔ ntena ase. Yentumi nnwenenwene ho kwan ahorow a ebetumi afa so na abatow a ɛbɔ kɔtoa yi betumi ayɛ asomdwoe na abatow no nsunsuanso nso a ɛbɛba no, obiara nni hɔ a obetumi anya ho asɛm aka, wɔbetumi agye atom. Ɛnneɛ Presidential Election Committee no bɔ mmɔden ara ɛto nsa frɛ mpanyifoɔ ɛne ntrene twɛtwɛwuro sɛ mommra na yɛntra ase. Ɛnneɛ mpanyifoɔ nom no nyinaa baeɛ. Deɛ edi nkan, Kennedy, Ɔhene Japɔn papa yi, wɔne baabi, ɛna afei Dɔkta Brian Acheampong, wɔn nso ɛda Namatu wɔ baabi, Alhaji Dɔkta Mahmood Bawumia, wɔn nso baabi. ɛna afei engineer Kwabena Gyagya Pong ɛna Doctor Yɛwɔ Sɛɛ Dukyum ɛne mpanyinfoɔ nom no nyinaa ɛbaeɛ a wɔ biara anim sedeɛ sedeɛ sedeɛ no ɛba Facebook a sɛdeɛ wɔn nyinaa atena ase asɛ yɛrekɔgye Communion no haa asɛ ɛyi Pentecost Asɔredan mu no wɔ biara asɛ Halai ɛna sɛ Yes na ma Wan na wabɛtena ase na ma Two na wabɛsena ase na ma Three na wɔ biara anim sedeɛ ɛneɛ Brian Akyampong ɛkame sɛ nnipa nom no nyinaa wɔ biara hyɛ sopɛɛse nanso mmiɛnsa ɛna wɔn hyɛ sopɛs, mmienu deɛ wɔn nhyɛ sopɛs, wɔ wɔn nyinaa biara nsisi wɔn ani, ɛneɛ wɔn te hɔ nom a wɔn anim sedeɛ sedeɛ paa, obi ayɛ krado sɛ wɔbɛtumi atu frankaa ɛde ama wɔso rekɔ kokoam nyoko, na aba facebook no a ɛyɛ asasepa one zero seven point three, asasepa one zero seven point three, ɛneɛ berɛ a wɔdware ataa no, mpanyinfoɔ ahodoɔ a wɔn wɔ amanyɔkuo no mu de wɔn anuonyam bɛtaa akyi. yɛ ɔmampanin dada Nana Dankwa Akufo-Addo, Addo Dii, Addo Drɔba, Addo Preman, Kwaku William, wɔn nso baa bie, ɛnneɛ mpanyinfo ahodoɔ, Chief of Staff kane, wɔn nso baa bie, Hackman Owusu Agyeman, ɛnna afei ne ntini a ɛtwatwa wura wɔn dɔn MP Mama Nyoko no nso gye peneɛ baeɛ a wɔn nso bɛtaa akyire. Na berɛ a wɔn adwada taa na mpanyinfoɔ nhyɛ aseɛ kasa no, ɛnna ɔmampanin dada Nana Dankwa Akufo-Addo de too Mama Nyoko ne nyinaa anim sɛ, saa nnipa nnum yi a obiara ayi ne ti sɛ ɔrekɔtu frankaa de ama Mama Nyoko no, hɛ! Wɔn nyinaa sɛ fata o, obiara nni hɔnom a sɛdeɛ buru wɔ nsɛ mfata sɛ yɛto no so aba a ɔbɛtumi adi mampanin wɔ ɔman Ghana ha. Nanso ɛbɛkɔ awieeɛ no, nipa baako pɛ na yɛbɛbɔ ne din sɛ ɔbɛyɛ mampanin anaasɛ mpo no wɔbɛtu frankaa de ama amanyɔkuo no. Na ɛno na ɛkɔduru saa berɛ no a, amanfoɔ bo bɛfu pa ara ɛsiane sɛ wohwɛ sɛdeɛ amanfoɔ akɔ campaign, ɛbi ato sika aguo, ɛnneɛ wɔn kɔbia delegate no na yɛawae de ahyɛ wɔn kutuu na ɛnneɛ wɔbɛkɔ fie no n'anim sedeɛ sedeɛ sedeɛ sedeɛ nanso wɔkɔgyina adaka no mu a Wɔnim baabi a wɔbɛtow akɔ. Wɔse saa deɛ wɔ nyinaa no sɛ wokɔ na wokɔtow aba no wie na nsunsuansoɔ no ba abɔntene ne ahunu sɛ nsunsuansoɔ no sɛ bio ankɔ yie ama wo a, wobɛhu sɛ na wo bo afu. Woanhwɛ yie a, ɛneɛ esum pa ara na ɛbɛhyɛ wo tirim ma. Na ɛneɛ esum no ba wo tirim nso a, nsɛmmɔne na ɛyɛ w'adwene sɛ wokɔtie. Na ɛnna mampanin dada Nana Akufo-Addo de ato dwa wɔ kyerɛ sɛ wɔn deɛ, obiara mfa nto ne tirim sɛ abatoɔ mu bɔkɔyi, nipa baako pɛ ɛna wɔbɛtumi ato ɔba di ayi noɔ ankɔ ankɔyɛ kwasi a ɛbɛyɛ kwadwo anyɛ kwadwo a ɛbɛyɛ yaw ɛnyɛ yaw akea ne kɛ kwame na ɛbɛdi nkunim sɛ kwame nso antumi ani nkunim deɛ ɛneɛ na gye sɛ hwan ɛna ɛbɛtumi adi nkunim deɛ nkwaku ɛna wɔbɛkɔ na ɛne na wɔkyɛ sɛ wɔadi na sɛ wɔn te aseɛ deɛ a saa watim wakam ɛna afɛ mente aseɛ wawiam ne adeɛ ne nyinaa so bɛtumi atwa ama bato yɛ wɔn kɔto memene dɛ bɛni na wɔtwe no ne nyinaa so bɛtumi akɔ yie maa mpanin dada na nana nkokufo adodo tudwa kyerɛ sɛ amanyɔkuo wɔ so no nkokoko no hɛ Wɔ no nidi mu, ɛna afei asusu no obiara yɛ wɔ no amanyɔkuo no mu, sɛ wo yɛ hwan, wo na wɔ sika sen amanyɔkuo no mma no, wo na wɔ deɛn deɛn yɛ wɔ animuonyam, wo na kyɛ sɛ wo no wɔ adwene mu abɔ bio, sɛ deɛn a, wo na wɔ asom akyɛ o, deɛn o, wo na wɔ de nwoma sua baeɛ o, ɛmfa ho, amanyɔkuo no yɛ ɔsono kokuroko amanyɔkuo no, ɛso sen obiara wɔ ɛyɛ amanyɔkuo no mu, ɛno nti no. Mokɔ a mokɔ yi, mommɔ mmɔden ara sɛ mobɛtumi de mo ani ato amanyɔkuo no nkankɔ na afei asomdwoeɛ a ɛbɛtumi adi ahim ne ɛdɛntakye wɔ amanyɔkuo no mu berɛ a mokɔto aba yi. Na mote ɛsɛ saa deɛ a, ɛbɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa wɔatim wɔka me ne me ntomo ase no nyinaa ɛso bɛtumi atwa. Mampanyin dada Nana Dankwa Kufuor de kyerɛ sɛ wɔn deɛ, ɛwom sɛ saa berɛ a wɔkɔto aba yi, mpaapaemu bɛba, nkyekyɛmu bɛba, nanso ne nyinaa no ka abatoɔ ho. Abatoɔ biara nni hɔ na wɔbɛkɔ na wohwɛ ka wɔabɔ da a woanna, da biara anɔpa awia anho na ahomakye ne yɛrefrɛ woɔ, wo mobile phone da biara da no low battery adɛn a da biara no wɔmfrɛ wo, wɔgye sika, delegate no bɛpɛ kakraa de akɔ akɔyɛ lorry fare. Wɔse wei nyinaa no ɛde mpaapaemu ne adeɛ na ɛba. Enti sɛ yɛkɔto aba no wie na wohwɛ sɛdeɛ wɔabɔ ka, wɔabrɛ mogya ani akɔ campaign abɔ ntoa ne delegate akasa paa na wɔanto amma wo a, ɛwom sɛ ɛde abufuo bɛba kakra. ɛde mpaapaemu bɛba, nanso momma mpaapaemu yi ɛnkyɛkyɛ MP Bamanyɔkuo no mu. Momma no mpaapaa MP Bamanyɔkuo no ma no nkɔwie sɛ NDC kora mpo no, sɛ ebia obi wɔtena baabi asra wɔn, sɛ ɛba no saa deɛ a, ɛde awerɛhosɛm paa ɛna ɛbɛba MP Bamanyɔkuo no. Ɛno nti no nnɛ wɔde ato dwa wɔkyerɛ sɛ obiara nte aseɛ na wɔmfa wɔn nsa nhyɛ saa nteaseɛ apam yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Amanyɔkuo no bɛtumi afa ne ntoma pa afira no. Yɛntie mu nsɛm a

107.3 Asasepɔ no no. Ghana mampanyin dada a wɔatwam wɔ Nana Ado Dankwa Akuffo Addo yi a saa bere wɔkɔpiee mu wɔ Alisa Hotel Nkrampopiri mantam hanom aprɛ nnipa nnum a wɔatwe wɔn ti sɛ wɔbɛtumi atu frankaa de ama MP Papa Manyɔkuo na wɔde saa afutuo de akɔma wɔn kyerɛ sɛ wɔn mmɔden a ma wɔn ani nna hɔnom na Amanyɔkuo no nkankɔ ne asomdwoeɛ a wɔhwɛ anim no bɛtumi adi ahim wɔ Amanyɔkuo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bere a wɔkɔto aba yi nsunsuansoɔ no bɛba abɔnten obiara bɛtumi agye ato mu ɛne no nam so a nnɛ yi wɔtu anammɔn kɔpue mu wɔ hɔnom a nnɛ yi wɔde wɔn nsa akɔhyɛ ntease apɔm ase. Na ɛno akyi na titenani de ma mpanyimfo a wɔn tu fo wɔ MP ba amanyɔkuo no mu, mekyerɛ chairman, de ma Council of Elders no, Hackman Owusu Agyeman. Papa nso bɔ mmɔden agye pini agye kasamu ne nnipa nnum no kasa a yɛkyerɛ sɛ, Mommɔ mmɔden ara na mo ne mo akyitafoɔ nkasa. na da biara da no ntansa ahodoɔ wɔne bɔ saa titafoɔ ɛna afei nso no presidential election committee abɛgyekɔ yɛate a wɔn hwɛ saa abatoɔ yi so no da biara na namanfoɔ ka nsɛm fa wɔn ho adan a hɛ adeɛ no kɛmɛ sɛ moyɛ ama nipa baako asa adeɛ no moasi gyinaeɛ sɛ mowie aba no de ama nipa baako na ɔkyerɛ sɛ wɔn nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ɛgu election committee no ho fie Ɛno nti na wɔbɛsrɛ ada sɛ nnipa nnum a wɔtwe wɔn ti ne mpanyimfoɔ no nyinaa no, wɔbiara nsa fata. Na mmom, yɛ a na ano yie anaasɛ mpo ne nsɛm ahodoɔ a n'akyitaafoɔ bi ka no na ɛyɛ a na mpɛn pii no ɛtaa gu wɔn ho fi. Ɛno nti, wɔmfa nidie ne obuo mapa mfa mma paati no mpanyimfoɔ sɛ ɛbɛyɛ a dwumaso a wɔn tie no no nso bɛtumi adi mu ama abatoɔ no akyi no asomdwoe nso bɛtumi aba. We further plead with all the candidates

yɛ chairperson de ma eh, council of elders no wɔn mutifoɔ mp bama nyɔkuo no mpanyifoɔ a wɔn ka bi wɔ mu ɛna wɔde ato dwa wɔkyerɛ sɛ obiara mu wɔden a na saa ano kasantwi ne nsɛm ahodoɔ egu a mpanyifoɔ no ho fi no wɔn wɔde antum ntwi wɔn ho mfiri ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amanyɔkuo no asomdwei ɛbɛtumi akɔ anim ɛma amanyɔkuo no bɛto aba awie no ɛnkɔ nkɔfɔ yɛ ne bia nso ɛntumi mma na ɛno akyire no ɛna presidential election committee no abɛgye kɔ wɔn ate a Wɔn nhwɛanim adaeso betumi ayɛ abɔtoɔ yi ma no akɔ dwoodwoo. Wɔn titenani yɛ onimuonyamfoɔ Joseph Osei-Wusu, dodoɔ no ara bɔ no mmerɛn Fenjo Wise. Papa yi de atodwe a wɔkyerɛ sɛ nhyehyɛe a wɔyɛ firi da a edi nkan bɛpem saa bere yi da adi pefee sɛ afe a ɛbɛto no mmɔkɔ soɔ no, ɛbɛkɔ yie pa ara. Wɔate me, wɔaka me, obiara nte ne ho ase, wɔne saa adeɛ no nyinaa, ɛso atwa. Yɛn ani ntra, obiara te ne ho ase a saa abadwakuo yi, wɔn dwumadi so wɔ wɔn die no, ɛbɛboa. Na mmom wɔn nso afotuo baako a wɔde to dwa kyerɛ sɛ, ɛkɔba sɛ wɔkɔto aba no na nsunsuansoɔ no ba a, woyɛ ara no, sɛ woadi ntwa a, gye tom. Woadi nkonim nso a, bɔ mmɔden ara na wo ne w'akyitaafoɔ nkɔbɔ ose, na mmom wobɔ ose a, ɛma no nkɔyɛ sɛ wobɔ akutia. Ɛba no akutiabɔ nko ara de a, yɛn nnɛ mpɛn pii no, ɛde abufuo ne ɔtan na ɛbɛhyɛ amanfoɔ akoma mu. Ɛno nti no, sɛ wodi nkonim nko ara de a, bɔ mmɔden hunu sɛ yɛ amanyɔkuo no baako. na wɔadi nkonim. Yio wɔatumi akɔ akɔfee Andy Samanyekwo mfempini ne aduonu nwɔtwe. Wɔn amnyɛnfoɔ Joseph Osei-Wusu Joe Wise na afutuo a wɔde to dwa no pii nie. The five members of the team of saints. The main purpose of this peace pact is to get the contestants to affirm that the process has so far been transparent, inclusive and fair, that we want them to commit to accept the results

Team of saints, the party and our God. I pray that at the end of it all the new patriotic party will come out of this stronger and ready to face 2020 general elections. One one oh seven point three. Wɔn ɔmunyamfoɔ Joseph Osei-Wusu Joe Wise yi a ɔno ne atitirani de ba abadwakuo a wɔn ate a saa berɛ yi wɔn hwɛ abatoɔ ne sɛ nkaeɛ no nyinaa so na wɔde ato dwa wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ amanyɔkuo no ho bɛtumi adwo Ná abatoɔ no nsunsuansoɔ no nyinaa bɛkɔ dwoodwoo no nti na saa berɛ ɔde afotuo de ato mpanimfoɔ nnum yi anim sɛ obiara mmɔ mmɔden a wɔnhwɛ yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔne n'akyitaafoɔ bɛkasa na abatoɔ no nsunsuansoɔ ba a obiara nso bɛtumi agye ato mu. Na abusuamanfoɔ bisa sɛ a adeɛ no sɛ bio wɔn ka wieeɛ no wɔn ka bɔ mu anaa? Ɛnneɛ mpanimfoɔ nnum no wɔn nyinaa gyina hɔ twa pikya sɛ kra mfonin o obiara anim sedeɛ sedeɛ sedeɛ paa na Sarah fa saa mfonin no to wɔn ma me na menhwɛ yɛnhwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ Wɔ obi ani gyee anaa? Ahaa! Enti mpanyinfoɔ nom na wɔgu Facebook no ɛwɔ Facebook asase pa 107.3 ɛneɛ deɛ edi nkan wɔ hɔ nom ɛyɛ ahaa nti wɔahyehyɛ no kama 1 2 3 4 5 ɛna ɛyɛ Kenneth ɔhene Japan wɔn no na egyina baako wɔdi nkan ɛgya wagye ne kaftan papa bi wɔn deɛ wɔn sɛ ɔwɔ aburokyirefoɔ kaftan bi ɛyɛ na ɔtaa hyɛ ɛna wɔnya handkerchief Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kakra na ɔde apa ne tiri ho, kakra na ɔde wayi ne spɛs no na ɛfam kakra. Haa! Kɛrɛdi ɔhene agya pɔn so, wadore pere ɔgyina hɔ. Ɛna Dɔkta Braina Champong, wɔne deɛ agya, wabutu ne kyɛ no oo, ɛna wahyɛ fugu, fitaa, fufuo, ɛna wagye ne kam ayi ɛfɛn sɛ ne shoe no, nkankoma shoe no, waka ho kota, hyɛ nwɛmwɛmwɛmwɛmwɛmwɛm. Mhm, ɛte Brighton. Ɛna Dɔkta Mahmood Bawumia, wɔn nso agya, wagye ne spɛs kama, ɛna watwa n'ano mfemfem no, run about. wɔatwa no round about sei ɛna wɔasɔ wɔn nyinaa nsa na wɔn nso agye ne fugu no ɛna wɔagye mɛhwɛ mpaboa no okay ɛno nso yɛ papa no bia ɛneɛ dɔkta yɛ wɔ sɛ ɛde twim wɔn nso ɔntenten gram paa papa yi wɔ a wɔyɛ bɛrima mu wɔn nso na ɛdɔ so ɛnan wɔ hɔ no mu wɔn nso n'ataadeɛ no a yɛ kama wɔn ani ɛdɛ sii blue anaa wɔyɛ sea blue wɔn ahaa ɛna wɔnya nhwiren flowers flowers kakra bi de agu no bo so papa yi wɔyɛ brane ɛna deɛ ɔtwa toɔ koraa engineer kwabena gyagya pɔn wɔn deɛ branding bi watch wɔn atadeɛ bi a wɔbɛsi bi a wɔatwerɛ ne din wɔm kaa kwabena gyagya pɔn ɛna wɔabobɔ ne nsa ne kakra ohun sɛ ɔno ɔ skills bi ɔta yie ɛyi tete bɔgɛs no ha na wɔayɛ takin paa na wɔabobɔ ne nsa ne kakra de aba soro na wanya ne ayi ne kyɛ ayi fɛn hyɛ ne ne super ayi watch no ahaa na wabɔ ɛne life bi what papa ebo life paa ebi nso ya mpanyinfoɔ anum na wɔn gu facebook no o wɔn nyinaa kɔn nsa bom akyerɛ sɛ baako biako yɔ ɛna ɛyɛ o ɛni ti wɔn akyɛ sɛ ɔdɔ nka bom ɛna biako yɔ ɛna wɔn de kɔ saa abatoɔ yi so na ɛne ɛba facebook wɔ no ma yɛ fɛ paa sɛ mpanyinfoɔ anum yi obiara gye atum a wɔn asusu wɔn nsam na wɔn anim sedeɛ sedeɛ obiara gye atum sɛ amanyɔkuo no mu bɛdwo Wɔkɔ abatoɔ no wie a, oo, ɛbɛyɛ kama pa ara. Na nea ɛno akyire no na Chairman no ankasa, Acting National Chairman, de ma NPP amanyɔkuo no Chairman, Dankwa Smith Butey. Papa nso bɔɔ mmɔden ara gyee kasamu na ɔkyɛ sɛ, Mame ntu fo. Mame ntu fo na montae mo akyitafoɔ nso sɛ, sɛbio amanyɔkuo no a yɛrekɔ no ne amanyɔkuo no a yɛreyɔ no, ɛnyɛ baakofoɔ bi deɛ o. Ɛna adeɛ no nkɔ nkɔyɛ sɛ, kee ara ne kee, ɛyɛ me papa agyapadeɛ, ɛno nti momfa mma me. Moamfa amma me a, na amanyɔkuo no mmɔ ngu. Ɔse, Dabi. Amanyɔkuo no yɛ amanfoɔ bi a wɔsɛn wɔn mfifire yi a wɔn brɛ yɛ gyee amanyɔkuo no sii hɔ nom ɔsom no ntim nyaa ahoɔden mapa. Ɛna saa berɛ amanyɔkuo no mu abɛyɛ akɔnnɔ a amanfoɔ bi redidi muo no. Na ɛno na wɔkyerɛ sɛ nnipa nnum yi a saa berɛ wɔn nyinaa wɔ Facebook yɛ obiara anim sedeɛ sedeɛ yɛ obiara ani agye sɛ wɔbɛtumi adi nkonim no. Mommɔ mmɔden na mo akyitaafoɔ no montumi mma wɔn mmra fam. Wɔn kasa dodo. Wɔn ano kasa bi wɔ hɔ nom a yɛ na ɛyɛ yea na watu ma wei na watwa ama wei. Na wei ato abɔ wei ne adeɛ saa, wɔse ne nyinaa no ɛmmoa. Ɛmmoa MP Mamanyoko, ɛno nti Chairman Dankwa Smith Bute yi a ɔno ne Acting Chairman de ma MP Mamanyoko no kyerɛ sɛ wɔne deɛ wɔsra da sɛ adwe brɛoo ɛmmra Amanyɔkuo no mu. It is through this party that we have produced President of the Republic and implemented policies that have transformed lives across the nation. None of us is bigger than our party. We are mindful that tensions may also arise among supporters.

Sɛ nipa ɔkasa a yei ɛyɛ acting national chairman ɛde ma wɔ Suni Kokoku amanyɔkuo no chairman Dankwa Smith Bute ɛna ɔde saa nsɛm nyinaa nso to dwa na ɛno akyire no ɛna dɔm kumaa no a wɔ mmarahyɛbadwafie mu nso no wɔn panyin paa wɔ Sahene Alexander Kwame Nafa Nyɔma Akin wɔn nso ne ne mpanyinfoɔ pie hɔ a wɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛkɔ no nyinaa no wɔn nso ho bɔ mu bie ɛho bɛhia sɛ wɔbɛtumi de wɔn ano ato mu na afei wɔatumi atu fo ɛsiane sɛ deɛ ɛkɔ so mmarahyɛbadwafie mu no ne nyinaa dɛ de pefee kyerɛ sɛ nka npp bɛnya okuo no nya ma dodoɔ kakraa bi ka ho a oo nka wɔtumi de pressure paa ɛde ato ndc a wɔnya okuo no so nanso saa berɛ yi a wɔn dɔm no ɛyɛ kumaa bi no mighty minority wɔn kɔ so akonkoden na wɔase yɛ ma saa mpaapamu no ba yɛn ntamu na da biara da wɔati mu akame ne adeɛ saa no a yɛn no mpempene ɛha adwen ɛne nti wɔbɛsrɛ ata sɛ saa abatoɔ mu kɔ so yi obiara mmɔden a ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ sɛ bia otumi ɛne yɛ kɔpɛ mfe mpenu aduonu nwɔtwe, 2028, ɛnti wei ne anamontuo a amanyɔkuo no ahyɛ aseɛ tuo bɛtumi aboa, na mmom na ɛde mpaapamu ba deɛ na tumi no a mokɔgye mfe mpenu aduonu nwɔtwe no na mobɛyɛ dɛn agye, ɛno na wɔkyɛ sɛ wo deɛ monhwɛ o, aberɛ a ɔmokɔ opposition no mfie baako pɛ ni o, nanso adeɛ no ɛtwa ɔmo mmaa paa wɔ opposition, Ɔsɛe awerɛhoɔ. Wote hɔnom ara, obi a ɔfiri power bɛyɛ one year nie no, na ne ho teetee no, na ne ho paapaa no, opposition, ebi, enemy, deɛ ɔka no no o. Na yɛntie nsɛm wɔ Ɔsahene Alexander, Kwame Namfanyom Akin, wɔkaka ho. Factionalism may energize internal contests but it weakens the party's capacity in national election and to govern effectively and I was saddened hearing that the respected Professor Frimpong Boateng saying publicly that he did not vote in twenty

Minority Leader Don Kumaba Nedani, wɔn animuonyamfoɔ Ɔsahene Alexander Kwame Nafanyɔ Makin na saa bere wɔn nso de afotuo ade ato dwa wɔ kyerɛ sɛ mpaapaa mu deɛ ɛnyɛ mma amanyɔkuo no oo ɛno nti no saa bere yi a wɔn wɔ opposition obiara adwene ne ho no opposition ɛyɛ awerɛhoɔ paa ɛyɛ yie a ɛnti wɔn ka bom na wɔn tumi ɛyɛ baako ɛkɔgye tumi no deɛ a obiara bɛdidi pɛkyɛɛ ama ne ho atumi atɔ no na mmom Ɛkɔba sɛ mpaapaemu ba nko ara de a, saa adeɛ no ntumi mmoa ma ɔsene kokuroko no ntumi nkɔ mfe mpenu ne aduonu nwɔtwe tumi no a wɔpɛ no, wɔntumi nkɔduru hɔnom. Na ɛno akyi no, sɛ saa de a, ɛnneɛ yɛnkɔ yi na yɛnkɔhwɛ banbɔ mu nsɛm na yɛnhwɛ sɛdeɛ banbɔfoɔ nso, krado a wɔayɛ ne ahoboa a wɔayɛ a ɛbɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mfe mpenu ne aduonu nsia aba yi a MP Bamanyɛ Kuo kɔtoɔ no, wɔatumi anya banbɔ mu nsɛm, na ɛno na IGP Tibirɛ Gesɛ no ankasa de maa Polis Adwumakuo no. Christian Tete Yoho no wɔde ato dwa wɔkyerɛ sɛ wɔne deɛ wɔne ne mmeranteɛ ayɛ krado pa ara sɛ abatoɔ yi a wɔkɔtoɔ nnawɔtwe a ɛbɛn nnawɔtwe no wɔatumi abɔ ban ama adehyeɛ nso a wɔrekɔto aba no pie no banbɔ nsɛm atumi akɔ ama wɔn. Ɛno firi hɔnom nso a, pinkyenpinkyen ne basabasa biara a amanfoɔ ayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛyɛ no, mmeranteɛ a wɔbɔ ban no ayɛ krado sɛ wɔde bi afee wɔn, na ɔnenam no wɔtete, sɛ amanfoɔ bi reka sɛ wɔne deɛ wɔn akwakyire anim atwe mmɛn, ɛna ɔse, Hwɛ, aprosifoɔ na yɛatu wɔn sɛ wɔn mmra, wɔn bɛbɔ ban, aberɛ a wɔn kɔto aba yi, wɔn wɔn bɛbɛ tikatikati, wɔn nso so se, saa mo atwe mmɛnfoɔ no, ɛne ntere mo ba deɛ a, mo mmɔden ara sɛ motumi de asomdwoeɛ aba, anyɛ saa deɛ a, ɛneɛ wode ba a wɔn de bɛfee so, wɔn de tuo bɛgyina hɔ nom, ɛneɛ oduru hɔ nom, woyɛ wadwene sɛ, wɔmfa mmra nyɛ adwuma nko ara deɛ, wɔn suo mu adɛsɛdɛsɛ, Black Maria Santan, wɔn de kɔto afiase. NIGP kyerɛ sɛ, sɛ yɛyi Bɔko ne ne mpɔtam firi hɔnom a wɔhia asogyafoɔ de a, ɛnneɛ baabi biara no a banbɔ nsɛm kɔ anim no, ɛyɛ apolisifoɔ na ɛkɔ kɔgyina hɔ. Na mmom apolisifoɔ no kɔgyina hɔ no, wɔkɔgyina hɔ kɔ ara koo, wɔkɔhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a banbɔ nsɛm bɛtumi akɔ anim. Nea ɛnti a ɛno nso nsɛm a IGP Christian Teteyoho no a berɛ a ɔne ne mmeranteɛ kɔhyiaa mu na afei wɔn nso de ato dwa wɔ kyerɛ sɛ wɔayɛ krato sɛ NPP amanyɔkuo no aba a wɔkɔto no wɔn nso bɛbɔ ban.

victoriously under a peaceful security arrangement.
Ghana banbɔ adwumakuo no wɔn panyin paa IGP Christian Tata Yoho no wɔde ɔsansem nyinaa nso ato dwa na ɛno akyire no ɛna National Peace Council wɔn nso a wɔn hwɛ sɛdeɛ bi asomdwe kuro no anadan bi ada ɔman Ghana yɛde bɔ ɛho safohene no wɔn bɛtumi akɔ so abɔ ho dawuro no ma de hyɛ nso bɛtumi de ato dwa na ɛno na eh, National Peace Council nso Wɔn eh, panyin paa baako bɛpie hɔnom yɛ a wɔn nsan yɛ ɔhempoporɔ ɔde ma adehye a wɔn wɔbɔ mpata. Nana efa penten papa yi bɛpie mu hɔ kyerɛ sɛ praeɛ wɔwɔ yi baako a na ebuo na mmom ka bɔ mu a emu da biara da sɛ ɛbɛyɛ na amanyɔkuo baako emu mma emu mpanyinfoɔ num wɔbɛto wɔn ho so sɛ wɔbɛtumi abɔ afɔdeɛ ɛma amanyɔkuo no atumi afa no ntomapɔ afira no deɛ nka yɛ asɛmpa papaa nanso yɛn na mpɛn pii na ɛdu saa berɛ yi a amanfoɔ de nnoɔma ahodoɔ gu akwan mu sɛ ɛbɛyɛ nka amanyɔkuo no mu bɛtumi akyekyɛ nanso Wɔsra da sɛ abatoɔ kɛkɛ na wɔn kɔ toɔ, sɛ bi ɛnyɛ tuo na ɛnyɛ sekan na ɛnyɛ gyan. Obiara nka mbom. Woduru hɔ nom a wode wo kokromoti kɔsi adeɛ no so a na wato number one na wato two, three, four, five na wokɔ. Ɛnyɛ afei na wakɔ gyina hɔ nom akɔkɔ to ayampea. Wɔ sɛ ɛba no saa no a yɛ na asomdwoe no a da biara da no yɛde bɔ yɛn ho safohe na ɛtoto ase na na ɛfa apentenkyerɛ sɛ Yɛyɛ wei wie na asomdwoe no ba deɛ a, yɛn nyinaa no ɔman Ghana mfasodeɛ na ɛbɛbrɛ yɛn. Na mmom ɛkɔba sɛ ɔman no bɔ na ɛnam saa mpi bɛma nyɛ koi so nti no ɔman no ɛkɔ apeneɛ mu a, na ɛne deɛ temanmufoɔ na wɔbɛbrɛ na yɛn nti ɛno nso nsɛm a. Nana Efa Apenteng yɛ ɔbɛgyina mu ma National Peace Council, ɔyɛ ɔhempɔporɔ ɛde ma adehyɛ wɔne wɔbɔ mpata wɔkeka ho. In the event

that if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Remember that violence has never been the solution to addressing grievances anywhere on the planet. It can only escalate it. 107.3 Asasepɔ no no.
Anawusani de maa wɔman Ghana ɛyɛ asomdwoe adwumakuo, National Peace Council, Nana Effah Pinteh. Saa bere wɔn nso da no di ntɛm ato dwa wɔasra asomdwoe sɛ ɛbɛyɛ asomdwoe mapa a ebetumi akɔ so bere a MP ma amanyɔkuo no nnafua nkron ntam wɔakɔto santen akɔ akɔto aba akɔkɔyɛ obi a wɔbetumi adi amanyɔkuo no anim akɔ Bɔhyɛ Asase no so. Na ɛno akyi ɛsɛ saa deɛ yɛmmɔ nwura mu ɛ na yɛne candidate no bi nni nkɔmmɔ na ɛno na Dɔkta Brian Yaw Acheampong kyerɛ sɛ a Wɔhwɛ ka ayi campaign a wayɛ paa na sɛdeɛ ɔne amanfoɔ di nkɔmɔ na amanfoɔ nso de kyerɛ nsɛ o dɔk wo daada anama tu no deɛ no wa na ɛkɔ yɛbɛto ama wo no deɛ wɔse wɔwɔ gyidie paa sɛ ɛnkɔpem sɛ 31 January no bɛba ne nkokorabɔ mu no deɛ na Dɔkta Brian Champon wɔno na wadi nkonim de ama wɔ so no kokroko ama Nyokoro. Wɔkyerɛ sɛ wɔne deɛ wɔwɔ gyedie wɔ awerɛhyɛmu pa ara sɛ delegate no bɛto aba no bum bum bum bum de ama no ma no abɛtu frankaa de ama Nyokoro no. Na deɛ nti a Dɔkta Yaw Brain Acheampong wɔwɔ gyedie sɛ wɔbɛtumi atu frankaa de ama Nyokoro no berɛ a wɔkɔto aba yi wɔbɛdi nkonim no, ne nsɛm no bi nie.

ɛde ama NPP amanyɔkuo na wɔde ato dwa wɔ kyɛ sɛ wɔwɔ gyedie paa, confidence no wɔ soro sɛ wɔn deɛ wɔn kɔto aba no a wɔn a ɛna NPP amanyɔkuo ne delegate no ɛbɛto aba de ayi no.

ɛweɛ abusua yɛbɔ awura ɛyɛ amanyɔsɛm mu a yɛde aba ne nkokorabɔ mu deɛ na yɛntu faa na yɛnkɔ nsɛm ahodoɔ nso a ɛsisi ɛwɔ man Ghana ha na metu faa akɔpie bu nsɛm foforɔ mu deɛ a Nnawɔtwe yi ara mu na Asɛnkafo Nkabom Kuo kɔhyiaa asoɛeɛ a wɔrehwɛ ɔman Ghana yɛkɔ ne ɛbɛdie nsɛm so mekyerɛ Transport Ministry no. Na nkɔmmɔdie no nyinaa kɔ kɔwiee sɛ ɛkwan ahodoɔ wɔbɛtumi afa so na amanfoɔ bi a da biara da no wɔde mmara hyɛ wɔn nsam regye ahyɛntuadie no ho kwan sɛ wɔbɛtumi agye ɔman Ghana ha nkankan trɔtrɔ ne taxifoɔ no. Saa afoɔ no nyinaa yɛbɛtumi de wɔn afa mmara kwan so. Na ɛno na GPRT mpanyinfoɔ baa abɔnten a wɔkyerɛ sɛ Anammɔntuo baako ne sɛn sɛ wobɛtumi ate task force na saa task force yi ɛba ne sɛ bus stop bus stop ahodoɔ wɔn kɔkɔ gyinagyina ɛne wɔn gyina hɔnom na adehyeɛ no wɔn twi saa trɔtrɔ yi wɔn kɔyɛ no trɔtrɔt ɛna olodu si hanom wɔn nim so wɔkɔ ebi a ama saman nanso olodu na ɔkɔ akɔsi barrier na ɔsɛn lodu akɔsi poku ase na olodu akɔ akɔsi ɛyi ɛfɛ ne sɛn ɛyi Eh, Spintex hɔ nom baabiaa na wafa si wantan saa ba bɛsi mu. Wɔ se wɔnkɔ straight o, ɛsiane sɛ wɔpɛ ne sika agye nti no, na wɔkɔ no tɔtotɔtotɔto saa. Wɔya no nkɔkɔ asaaman nanso woboa. Wankɔ asaaman straight, wɔloodu hɔ na wakɔ akɔsi ɛfɛ ne sɛn, eh, Nungua hɔ nom. Na wakɔ Nungua nkyɛn hɔ nom akɔ nenam hɔ aa na wayi nipa no nyinaa si. Wɔsɛn loodu foforɔ, wɔse wobɛwie no. Na temanmufoɔ na wɔkɔforo trɔtrɔ no, wabɔ ka saa twɔm. Na ɛne no nam so nti a saa bere wɔn ate task force. Afei nso ne task force na dwumadie baako wɔ mu die ne sɛ amanfoɔ bi nso wɔn ngye ahyɛntuadeɛ no nkwa so bɛtumi agyeɛ na saa foɔ no nyinaa yɛde wɔn fa mmara kwan so baabi a bɛkɔ no yɛgye 10 cities wobɛkɔ no yɛsɛ o wɔn wɔn straight wɔn wɔn straight 20 cities no saa foɔ no yɛkye wɔn mu a yɛde wɔn fa mmara kwan so na ɛno na nnɛ yi wokɔpie mu wɔ Kwahyeman ne Ɔdɔkɔɔ kwantempɔn no so a, yɛse trɔtrɔ station ɛwɔ hɔnom no, amanfoɔ bi ahyɛ ase a wɔn di saa adwuma yi. Wɔn yɛ short short, wɔ loodu a na wɔasi kwan so, na wɔyi pasengyafoɔ no nyinaa asi, na wɔsɛe loodu foforɔ. Na ɛno na ɛnam so ma GPRT task force no bɔ mmɔden a ɛdi saa nkurɔfoɔ ntɛntɛnoa yɛ wɔn akɔkye wɔn a saa berɛ a driverfoɔ mako mako nsia, nnipa six, ɛna yɛtumi akye wɔn a ɛkɔ akɔyɛ aresɛm paa. Na ɛno na ɛbɛtɔ dwa a wɔkyerɛ sɛ saa nnipa nsia yi a yɛakye wɔn no, saa mfoni nyinaa no, na saa berɛ no wɔgye ɛfɛ ne sɛn yɛde wɔn ɛfa asɛntuadeɛ a ɛni kwan sɛ wɔtua. Ɛno na ɛnam so ma GPRT task force no bɔ mmɔden a ɛkɔ pie hɔ a wɔbisa pasɛngyafoɔ no sɛ deɛ na asi a a pasɛngyafoɔ no bufuo afu no wɔkyekye wɔn nsɛm kɔkyerɛ sɛ hwɛ yɛse sɛ amanfoɔ bi ɛgyegye asɛntuadeɛ ne kwan sɛ wɔn bɛgyeɛ na ɛno na ɛnam so ma saa berɛ yɛakye saa nnipa nsia yi na berɛ a driver ni baako yɛkyee no na wɔde n'akosɛm to yɛn anim na wɔkyerɛ sɛ wɔn deɛ na anka wɔloodu o afiri ɔdɔ kɔɔ ne kwashima hɔ nom nanso wɔkɔɔ yɛ no saa berɛ no a wɔrekɔ no na ne sales na mmoa ano yɛ sales na sɛ adeɛ no ɛkeka kɔm yɛ a saa berɛ ɔhwɛ berɛ aduru paa nso a nhwɛ yi a ne sales no wɔntumi nya sales ɛne nti na ɛnam so a wɔyɛ saa short short short short yi wɔne deɛ wɔgye die paa sɛ ɛbɛyɛ adesua deɛ de ama afoforɔ saa berɛ yɛ a task force na so no mu wɔde no kɔ police station ama polisifoɔ twe na sɛ ɛkɔpie mu asɛmdibea no Wɔde bɛyɛ adesua deɛ paa de ama afoforɔ nso sɛ ɛbɛyɛ a saa short short short short no wɔwɔload no ɛno nso bɛtumi atwa na afei saa hyɛntuadeɛ nso a ɛnni ho kwan sɛ wɔgye na wɔgyeɛ no saa adeɛ no nyinaa wɔbɛgyae. Yei nti na Akosɛm ne ne nkyerɛkyerɛmu a wɔde dɔm asase pa kaseɛ berɛ a saa berɛ yi wɔkyee noɔ no wɔde too dwa.
ne sɛ adwuma a yɛyɛ no yɛwɔ rubɛn bebree wɔ adwuma no mu na yɛn obi fi soto ɛbɛsi kɔ sɛ wɔ yɛkɔ akra nti kwan no mu no ɛkɔyɛ sɛ yɛlodu asem a ɔdɔfo ɛdu ɔdɔfo ne yɛakoa so nti because deɛ nti ma no yɛyɛ ne sa ne sɛ sales ne yɛyɛ ano adi Nti Pajɛs ɛɛ kaw nafoɔ no nso yɛbisa wɔn nso wɔn si spare parts no wɔn kɔtɔɔ ɛno nso ne bua edi nti pressure nyinaa kɔ gyina spare parts no so ɛna pressure no nso ɛba yɛn so nti sɛsi na kaw nafoɔ no de ma yɛn no sɛ yɛyɛ anhwɛ ne yɛn akɔpɛ saa sika no mmaa yɛn nso wɔn bɛgye kaa nti. Yɛ lodi no saa a, ɛboɔ ɛbɛ loduru lɛ lodi straight rɛ ɔbɛ du sɛ kra na kra na wanya bɛyɛ sixty five cedi anaa seventy cedis nti wo lodi straight no wonnya hwee nti ɛboɔ ano mu a yɛ lodu bɛsi ɔdɔ kɔɔ ne ɛtoa so saa ne deɛ ɛyɛ ne sika no bɛyɛ sɛ eighty cedi anaa ninety cedi woba no wanya bi yɛ fine wonya bi nso wɔ Wɔsan kɔ akɔn so. Yɛ deɛ nokorɛ yɛn nye ɛɛ station. Ayɛ deɛ ɛno ara sɛ wawa no ɛyɛ te sɛ yɛn kɔba saa. Nti deɛ ɛkɔbaeɛ no no ne nyinaa gyina abosuo kanfoɔ no so ɛne mmaneɛ so yɛyɛ saa because sales no five million six million lorry ne ɛɛ car three seat car three seat na ɔyɛ sales three million. Na ɔware du baako, sixty five cedi, ɔba no annya ni paa. Sɛ ɛka sɛn na ɔbɛkɔ ansa na ɔbɛnya saa sɛ three million no, ansa na ɔbɛtɔ fuel. Ɛwom sɛ aban no reyɛ n'afam deɛ, yɛnyɛ a yɛn ani gye, but yɛpa mo kyɛw, aban no kyɛw, bɔne deɛ, ɔmma ne abosokanfoɔ no wɔn price no mmra fam koraa, ne dwadifoɔ no mma no wɔtɔ no, wɔn nso mmra fam, na obiara yɛ n'afam deɛ ɛboa aban no.

na yɛsom asomdwoe mmara, na obiara nyɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ ɔman no aborɔ. Yɛn nyinaa, obiara ɛsɛ sɛ obiara yɛ n'afam deɛ. Yɛ mpamokyɛw. Mpamokyɛw din no bio. Ɛfam tɛtɛ. Domɛte, mefi Kɔbɔdoma ase, Israel.
Nnipa ɔkasa yɛn yɛ hyɛnkanea saa bere ne ho akodi nsɛnsɛme a wakɔ akɔdi apolisifoɔ nsɛm ɛnam saa charge ɔkɔ charge yɛ ni kwan sɛ ɔbɛ charge ɛna afei nso no saa tɔt tɔt tɔt tɔt wɔkulodu short short no ɛno nso nam so ma saa bere GPRT mpanyinfoɔ akɔ akɔkyerɛ no na ɛno akyi na ɛsɛ saa deɛ yɛn mmɔ mpiri GPRT foɔ na emisa mu ɛ national ɛɛ ɛkɔ guard commander ɛde ma saa GPRT task force yi ɛyɛ ɛkɔ gezi Papa yi asi so dua kyerɛ sɛ nnipa nsia no, ɛyɛ ampa, yɛakye wɔn, ɛyɛ nokorɛ paa, na mmom yɛde wɔn fa mmara kwan so, ma mmara no ayɛ adwuma, sɛ ɛbɛyɛ a saa adeɛ wɔbɛtumi ayɛ nsɛnnahɔ de ama afoforɔ bi a da biara da wɔde mmara hyɛ wɔn nsam a deɛ ɛni ho kwan sɛ wɔyɛ no na wɔyɛ, ahyɛntuadeɛ ɛni ho kwan sɛ wɔgyeɛ no na wɔfikyiri wɔn ani gyeɛ. Wei no bɛyɛ adesuadeɛ de ama wɔn, na mmom wɔkɔ asɛmdibea na afei ntansa a ahodoɔ a wɔde abɔ wɔn no, wɔakɔ akɔyi wɔn ano wɔ hɔ.

Ne pɛ te ne nkan yɛ National eh, Guard Commander de ma saa GPRTU adwumakuo a wɔn ate a saa berɛ yi wɔn ate mu task force sɛdeɛ ɛbɛyɛ task force yi wɔn bɛtumi ahwɛ ma adehyeɛ bi a wɔn de mmara hyɛ wɔn nsam agye ahyɛ ntuadeɛ no kwan sɛ wɔn gyeɛ no wɔn bɛtumi aso ano ɛkɔ Gezi ne nka n'abusua te yei metu fa na wakɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ nsɛm foforɔ mu deɛ saa berɛ adehyeɛ a wɔne wɔ agyae kodwo sraha yɛ ɛno no wɔ Tema West mansini mu ɛwɔ Nkampruma ntam hanom Wɔn nsono gu gya mu oo, ne nnyina no sɛn? Wɔn kyerɛ sɛ TDC mpanyimfo ahyɛ ase redi dwuma bi a wɔn bo nnwo so, na dwumadie no a wɔn die no, ne nnyina no yɛ sɛ wɔn rebubu adan. Adan no deɛn na ayɛ? Anaa ɛresi aban asase so? Yɛnkɔ ani nkɔgye mu nkyerɛmu. James Pow so yɛma no bone ɔto nkra fi mpɔtam hɔnom, James Madwo. mm. Eh, james wadama nya berɛ no adi nkyerɛmu ɛbaa ne sɛn na de hyɛ wɔne wɔ agya kwadwo sraha yɛ a saa berɛ yi wɔ wɔn nso kyerɛ sɛ wɔn nso no gu gya mu no deɛ na ɛsi nti a tdc mpanyimfoɔ tu saa na monyɛ wɔn kɔwubu wɔn adan
Eomina um deɛ ɛwɔ mu no sɛ adehye a wɔte Sraha Sraha wɔ Tema West Municipal na ɛwɔ Adjei Kojo hɔ nom. Na deɛ ɛwɔ mu no sɛ adehye a wɔn wɔ hɔ sɛ bɛyɛ 2014 ɛna wɔn te wɔn asase so. The then administration na wɔn hwɛ eh, TDC so ɛba hɔ nom. Na wɔn dan ne wɔn gyapadeɛ, wɔn nneɛma a ɛwɔ hɔ no, wɔabɛsɛe ne nyinaa. Na ɛno maa wɔn dodoɔ no ara, ɛmaa ebinom faa mu wuiɛ, ebinom nso so yaree ɛɛ yare different different, ebinom nso so ɛɛ nyaa stroke koraa firii mu. Ebinom koraa, wɔn adwuma koraa bɔɔ wɔn because awareɛ bebree nso so sɛeeɛ because of saa. demolition exercise no a TDC yɛɛ twenty fourteen. Nti ɔmo tu ɔnamɔn kɔ ɔmanpanin hɔ kɔ ɛɛ ɔmo de petition kɔ maa no. Ɔmanpanin at that time no was His Excellency John Dramani Mahama abere a ɔnyaa ne first ɛɛ term of office. Nti ɔno hyɛɛ sɛ ɔmo nfa ɔmo asaase ma ɔmo back because deɛ TDC yɛɛ then time no na ɛɛm ɛnyɛ. But ever since sɛ ɔmanpanin instructed sɛ ɔmo nfa ɔmo asaase ma ɔmo back no ɛɛ ɔmo anfa asaase no amma ɔmo na mmom no ɛɛm ɔmo ahu sɛ ebi mo afa asaase no na ɔmo atɔn ama ɛɛ private developers na ɔmo nso asisi dan ɛwɔ hɔ nom ɛnti ɔmo sɛ because ɔmanpanin asan aba bio no Ɔmo pɛ sɛ ɔmo reminde no sɛ deɛ ɔkaeɛ twenty fourteen sɛ ɔmo nfa ɔmo asaase ma ɔmo no up to now ɔmo asaase no TDC foɔ anfa amma ɔmo nti ɔmo pɛ sɛ ɔmanpanin fa ɔmo asaase ma ɔmo na sɛ ɛbɛyɛ a ɔ instruct the current TDC administration no sɛ ɔmo nso ɔmo ntu ho anamon because adeɛ no ama ɔhaw bebree ɛna ɛɛm abɛto wɔn wɔ sraa hɔ nom me nua. Mm ɛnti saa berɛ yi yɛtumi abubu bebree anaasɛ afei na wɔn ahyɛ aseɛ.
Wɔn abubu amafoɔ dan na wokɔ do hɔ nom a na dodoɔ no ara da abɔnten ebi mo nso so ayɛ ɛɛm asisi tabo dan wɔ ɛɛ some areas bi na wɔn te hɔ but wɔn ankasa wɔn asaase na ahenfo no de maa wɔn no deɛ. Ɛhɔ no, ɛno na TDC foɔ den time 2014 ɔmo abubu ne nyinaa a ɛhɔ nom sisi a ɔmo atɔn ama private developers nti ɔmo asisi ɛɛ aborosan kɛseɛ kɛseɛ kɛseɛ wɔ hɔ nom a ɔmo de polisi foɔ ne ada ɛɛ security services foɔ nom ɛɛ operate wɔ hɔ nom Bere a mekɔɔ hɔ ɛnnɛ koraa no, na me ne wɔn wɔ hɔnom a yɛredi nkɔmmɔ na meretie wɔn asɛm na mehu sɛ polisi kaa bɛpaake sɛ wɔreyɛ dɛn wɔ asase no so na wɔmfiri ha. Nti na kyerɛ sɛ sisi a no mo a mo asase a wɔte so no wɔn pa kyerɛ sɛ the then administration a TDC then time demolition no nyinaa no asase no akɔyɛ obi foforo deɛ, na wɔn nso asisi dan wɔ so, nti wɔn hia wɔn asase back because ɔmanpanin His Excellency John Dramani Mahama na ɔ instructed sɛ wɔn nfa wɔn asase ma wɔn back because it was unlawful demolition ɛna then time TDC foɔ yɛɛyɛ a ɛde ɔhaw bebree brɛ wɔn, nti by way of wɔn ɛɛ ɛnɛ ɛɛ protest no wɔn ɛɛ reminde His Excellency John Dramani Mahama sɛ ɔnkae sɛ ɔhyɛɛ bɔ bi sɛ ɔmo mfa ɔmo asaase ma ɔmo back but up to now ɔmo nsa nya nkaa ɔmo asaase nti mo nua sisi a no hmm. ɛnyɛ easy ma ɔmo wɔ ɛhɛn nti ɛnyɛ easy no nti na na mebisa kora mpo sɛ saa berɛ yi saa sra ɛhɔ nom yɛwɔ mpanyinfoɔ wɔ hɔ ahemfo wɔ hɔ deɛ na ɔmo ka fa ho Ɛɛ, yɛwɔ ahemfo wɔ hɔ, na ɔhene, ɔhene baako a ɔda wɔn ano ɛnnɛ, me ne no di nkɔmmɔ wɔ hɔnom, na ɔno nso kyerɛ sɛ adeɛ no de ɔhaw bebree aba hɔnom, nti wɔn a wɔte hɔnom no, wɔntumi nda, because bebree afa mu awu, na ɔhene nii Kome Abojolo. eh, Takyɛ a ɔno na ɔyɛ eh, the first ɛna me ne no di nkɔmmɔ a eh, ɔno kyerɛ ɔhaw a asɛm wei de abrɛ eh, ne manfoɔ a wɔwɔ sraha. Here today to remind our president, which is John Dramani Mahama. I want to remind him something that 2014, almost

He was then a president by twenty twelve and now is still twenty fourteen when the denotion take place he was the president and he was the one stole it for us he was the one who authorized them to give us the land back that's what you hear. Hmm.
Enti wei yɛ ɔhene no wɔ Nii Kome Agbo Jowlutakye yɛ odi nkan.
Me nea ɔno na ɔde n'asɛm ato dwa a ɔsrɛ sɛ ɔmampanin aka ɔno a ɔyɛ ɔhene no saa time no ɔhe ɛɛ ɔmampanin ka kyerɛ no sɛ ɔde ɔhene ɛɛ asase no ama ɔmo back Oh, but up to now ɔpɛ sɛ ɔremande yɛ mampanin sɛ asase no ɔmo a ɔmo di asase no ama ɔmo sɛ ɔmo nfa mma ɔno ɔhene no nkyɛ ma ɛɛ ɛɛ ne manfoɔ no up to now no asase no ɛɛ ne nsa nya nkaayɛ nti ɔbɛsrɛ Ɔse ɔde nneɛma bebree retutu kwan mu sɛ nkyɛ ɔbɛsan ato anamɔ akɔ manpanin hɔ bio sɛ nea asase no ni san bɛka a na ɔde ama ne manfoɔ. Me ne ebinom nso dii nkɔmmɔ ɛna wɔn nso kyerɛɛ sɛnea adeɛ no aha wɔn. Ebinom sɛnea medi kan kaeɛ, ebinom faa mu wuiɛ, ebinom nyaa stroke ne wohu ebinom conditions as at the time a meduru hɔnom a wɔbɛhu sɛ akɔkorafoɔ ne mmerewafoɔ ne ebi mu kra wɔn yɛ ɛɛ partial blind. Mm. Yɛ sɛ wɔn afa atete mu paa since 2014 oh. up to now. Nti wɔn nso deɛ wɔn asɛm ato dwa yɛbɛtumi atie deɛ wɔn nso wɔn kaeɛ. John Mahama Yɛsrɛ wo, yɛsrɛ wo, mma ntutu yɛn sika, yɛato agu, wode asaase ama yɛn na yɛnhwe yɛn nan, wɔasɛe w'agya asaase wɔ TDC hɔ na TDC foɔ asaase wɔagye, wɔamfa amma yɛn, na saa nna abɛ yi yɛsrɛ wo, yɛsrɛ wo, yɛkoto, yɛpa wo kyɛw, yɛpa wo kyɛw, ao Mɛdɛl, wɔmfa yɛn asaase ma yɛn na yɛabrɛ. Yɛabrɛ, obinom nso na awu, obinom nso tete ase, enti yɛrepɛ mo kyɛw. Momfiri asaase mma yɛn. Ɛnnɛ yɛ afe du mmienu a TDC abɛbubu yɛn dan mmerɛ kwan a wɔamfa mmara kwan so. Ɛno nti ɛnnɛ yɛredi yɛn afɛhyia, yɛresu ma yɛn agyapadeɛ, yɛresu ma yɛn asaase. Enti yɛkyerɛ President no sɛ Asase no a ɔno saa mbrɛ no a ɔyɛ president a ɔyɛ 2012 ɛne 14 no ɔɔka yɛn sɛ nto no yɛnfa mma yɛn no TDC amfa asase no amma yɛn wɔn akyikyɛ akyikyɛ asase no de ama wɔn ho ɛnti yɛda so wɔ hɔ nom a yɛnsa nka asase no ɛnti president yɛama wo krataa ɛnti yɛ yɛhwɛ so anim sɛ nansa yi ara yɛn nsa bɛka yɛ asase 12 years no president ma kɔ mu sɛ ɛyɛ saa no me yare yɛ po ɛnyɛ me system mu na ɛkɔ. Hmm.
Enti, eh, James, wo deɛ yɛmfa wo nsi ha wɔn, na kɔ so adi akyire, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ ɛbɛfiri bɛba biara no, na wode mu nkyerema bɛbɔ yɛn, wae? Eh, me nua, enti saa pɛpɛɛpɛ. Yɛrehwɛ sɛ yɛbɛto anamɔ akɔ TDC fɔ soso hɔ, mm. Nyame yɛ adom a ɔkyena, na yɛabisa wɔn deɛ ɛkɔ so fa asɛm wei ho. Enti, mm. deɛ ɛbɛba biara yɛde bɛto asɛpa, asɛsepa atiefoɔ yɛ wɔn anim. Mm, yɛda ase paa, yɛ yɛkyia kube kurofoɔ no, wae? Ɔsɛ. Yɛ a ɛkyea kube kurom foɔ no na ma wan. Kube kuo Abus kube kuo foɔ bɛ ti bɛ ti. Mate. Abusua yɛ ma no bɔ ne James bɔ so wɔto nkra firi eh, Tema ne ne mpɔtam hɔ no ɛnɛ kube kuro hɔ agye baabi a ɛna ɔde ato gya no nti saa berɛ di ade hyɛ wɔne wɔ eh, agyae kodwo sra ha wɔn kyerɛ sɛ wɔn bu afu yɛbɛdi akyire na afɛ deɛ bɛfiri bɛbɛ bia no yɛde mu nkɔmɔdie nso ɔbɛsom yɛtiefoɔ. ɛweɛ kwan tenten biara bɛwi aboboa no aha na dɔnhwere baako aka nkaseɛ bɔ a yɛbɔ abɔre firi mantam de nsɛne nyinaa mu asɛmufoɔ pɛ nyinya abere ne adagye tim nsɔn so koro gye no apɛ sɛ maka megye nkonnwa ɛde bɛsom sɛ nwuma no nsa ka nkaseɛ bɔ na mede bɛba ne kokorabɔ mu na mmom hyɛ no nsoma me sɛ nnwumakuo bi adaworo ma ɛna nda adwummerɛ megye nkonnwa America sei ɛbɛso mo emu nansi pie sei no ɛnkɔma 2974 immune booster ɛduro nwa so ɛbɛ adwama so obia no obie sɛ wo yadeɛ sɛ wo nyadeɛ wode abɛyɛ no sɛ bɔmɔden na wura pharmacy shop anasɛ chemical store kyerɛ wɔn sɛ wopɛ 2974 no bi anom ɛyɛ aduro bɛtumi aboa ama immune system no tumi abu so ne kɛseɛ paa ɛma wo nso apɔmuden mapa no wɔnyɛ mu kyɛfa wɔwie afa wɔne kyerɛ mu ɛwɔ Solak Natural Clinic baabi baako pɛ Ɛna ɛba no sɛ kidney yadeɛ, liver yadeɛ, ɔbaa sɛbea buru, sɛbea nya ado, awɔ ho ayɛ den de ama woɔ, ɛyɛ Solac natural clinic. Solac nkoa deɛ woduru hɔ no ma wɔn ate ne tɛ de ama woɔ, sɛ yadeɛ no ateɛ biara no, wɔn bɔ mmɔden asosɔ so ano nkakrankakra na bɛyɛ bosom baako ntamu no, yadeɛ no ado koro sɛ sɛn ɛbɛfiri wo nipadua mu ma wo nso woatumi agyina apɔmuden mapa Asante mantam ɛne Nkran Pomponi mantam ɛna Solac natural clinic mpanyinfoɔ di wɔn dwuma na Anointed Engineering Services wɔn kyerɛ sɛ Berɛ yi, na generator no dumsɔ dumsɔ na saa berɛ yi ayi ne ti adi a bohunu sɛ obi wɔ hɔnom a yɛse low current. Obi wɔ nkanea, obi nso ni nkanea. Ɔbɛkɔ na ɛfa adum. Na plug ne mma ne adeɛ, ne nyinaa no ɛyɛ ɔhaw. Obi wɔ hɔnom ɔde anyinam nkanea na ɛdi ne dwuma. Wɔwɔ barbering saloon. Obi nso wɔ hɔnom ɔbɔ tire, ɔpam adeɛ, ne nyinaa no anyinam nkanea. Wonya bɔ mmɔden anya saa 5 kVA yi bi a, ɛbɛtumi aboa pa ara ama wo nso dwumadi a wodi no woanya so mfasodeɛ. Bɔ mmɔden na wo ne Anointed Engineering Service mpanyinfoɔ ni nkɔmmɔ na generators na papa paa a ɛkyɛ yɛ ɛtumi bɔ adwuma ma wo so onyinam kanea ɛtumi gyina so no wɔn yɛ ɛmfa ma woɔ. Wɔn kyerɛ sɛ wɔn san wɔ electrical and control solar installation wɔ hɔnom a ɛbɛtumi aboa ɛma wo a wopɛ sɛ awia wode ɛyɛ anyinam kanea wogye fi awia mu ɛba ofie a wontua light bill no wɔn nso bɛtumi ayɛ ne saa ɛde ɛma wo abere a wɔn san yɛ offer 80% wɔn kyɛ bɛbu paa aduowɔtwe wo ba a wɔn bɛtete so sɛ ehu ɛde ɛma woɔ Bɔ mmɔden ara na wo ne Anointed Engineering Service mpanyimfo nni nkɔmmɔ yi. Wɔabɛkyere akwan wɔ Nkramopo ne Mantam hanom deɛ, Ɔdɔkɔ kwantempɔn no so, ɛna eh, Ɔdɔkɔ traffic light hɔ no pɛɛ ɛna wɔdi wɔn dwuma. East Legon so, wɔbɛn AH Hotel. Frɛ ahomabrifo yi anaa wo ne eh, ɛyɛ Anointed foɔ mpanyimfo nni nkɔmmɔ. 0243. four eight zero three three four zero two four three four eight zero three three four na afei zero two four six four two three five three four zero two four six four two three five three four na ɔne anointed mpanyinfoɔ ɛntwetwe nkɔmɔ nfa generator no ho adwumakuo bi a wɔn ba ɔman Ghana ha kyerɛ sɛ woyɛ ɔhyɛnkani na nna mene okasa yi wɔwɔ license anaasɛ mpo no drivers license nko adeɛ a bɔ mmɔden no fɛ saa number wei na ɔne wɔn ni nkɔmɔ. Saa ɛsɛn yi a yɛde bɛma wo yi ɛnyɛ ɛsɛn a obi atwie da, dabi. Wei yɛ momono kyeaw, brand new, teɛ rɔba ɛna yɛde bɛma woɔ. Woyɛ ɔsɛnkani nko ara na wadi mfeɛ no aduonu, 20 years, ɛkɔpem aduanan, 40 years, a, woato adi. Adwumakuo a ɛwɔ ɔman Ghana ha yi, wɔn kyerɛ sɛ wɔn to nsa de frɛ sɛ ɛbɛyɛ nnwuma nnwuma ahodoɔ bɛbu ɔman Ghana ha, na obiara nso bɛtumi anya sika kakra de apɔdwɛ wɔn ne yere ne mma ɛtumi anya kakra nti ɛna wɔkyerɛ sɛ Wɔn de ɛhyɛn bebree akra firi amananeɛ bɛpem ɔman Ghana ha a wɔn de rema amanfoɔ, work and pay, amanfoɔ de yɛ sales yɛ a wɔnya bi de gu wɔn bɔtɔ mu. Woyɛ ɔhyɛnkani na wowɔ saa license yi nko ara deɛ a, bɔ mmɔden na fa saa numbers yi na ɛne wɔn nkasa. Wɔn se ɛhyɛn no, ɛyɛ ɛhyɛn nketenkete nkumankuma no bi a, wei nyɛ tipa truck, dabi, yɛmfa nyɛ ɛyi, yɛfrɛ no sɛn, boat no woba no bi, ɛno no, ɛyɛ nhyɛn nkumankuma no bi a wo ara no wonya a wobɛhu sɛ ah, ɛkyɛn wei deɛ ɛbɔ adwuma, wobɛtumi anya sika nso de agu bɔtɔ mu. 025. six four one two four one four bɔdeɛ no te na ma ne yio na ɛkyena ɛna atwa mu o ɛkyena atwa mu ɛno ara no no ɛfa ɔkɔn ho a ɛneɛ ɛnyɛ me na meyɛ yio bɔdeɛ ɛfa saa namba wei wɔ license akɔpɛ kaa no bi twie zero two five six four one two four one four ɛna afei zero five four four three three five six eight five Zero five four four three three five six eight five na wo ne saa adwumakuo yi ɛni nkɔmmɔ. Woba a, wɔmmɔ hwɛ sɛdeɛ teɛ, yɛ sɛdeɛ wohia ne Ghana card. Wokita Ghana card, ɛna wonim kasaa, wonim nipa anim kasaa, wo woda brɛoo, ɛna oduru hɔ nom aa, ɛhyɛn no, ne yɛbisa wo nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi pɛ, ne yɛde ama wo, na yɛse kotwi. Kɔyɛ sales bra na wo so wonya kakra de agu bɔtɔ mu. 0544 335 685 na wo ne saa adwumakuo yi ɛnni nkɔmmɔ. Abusua mede mo asi. Aboafoɔ mboa me nnanwummerɛ a mede kaseɛ bɛso mo. Maame Yaa Nimwa, Sarah Kuya Sahwi, Emmanuel Agyaako, ɛna afei abusua nkaeɛ no nyinaa ka me ho a mede kaseɛ bɛso mo na kenkanfoɔ nnwuma bɛso mo yɛ me. Akokora pa nya akoa borɔnoma. Me na mede pineɛ bɛdi kaseɛ mu namanama hɔ yi. Mesɔre so na Bono hene Baafoɔ Awuo de atumpan dwumadie nso atoa so firi saa berɛ yi ara nkɔpem sɛ Nɔnkoro bɛbɔ ne deɛ ɔne N'Atenankongya bɛsi nkonnwa na ɔman yi mu nsɛm amanyɔsɛm fere nkyem wɔasi no ko so na wɔatumi aba aba mu. Kɔ so mo afide nna asase pa 107.3 ma mo ne tie no hwɛ a yɛagyem so wɔ Kudɔntɔ.